avuxeni matsonga machangana tindhawini hinkwato leti mi kumekaka mi ri kona vito ra mina hi mina jeremiya mavasa jaha ra mihlengwe eka tikele youtube channel before hi nghena makeni hi vulavula swo tala ta kombela mi subscribe mi tlhela mi tlilika na xitilokwani mi xerhela van'wana mi nge le kusuhani na vona leswaku chanel ya hina yi ta kula na tivhidiyo hinkwato leti ti postaka laha ti ta kula na tinghoma xin'wana nga ta ku tsundzuxa xona umela u nga xi rivali hi endla ti-promotion mahala hi posta tivhidiyo mahala tinghoma mahala loko u ri tlambi or u ri na business u lava ku kurisiwa u ta yi kuma kwala ka nambara leyi nga kuma sa nene hi ta ku endlela swilo swa wena swo olova hi ndlela yo olova esiku ra namuntlha matsonga ma ka hina hi ya vulavula yini hi ya vulavula hi xongi rhangani na prince rhangani lava ku ri va rhandzani va nga hambana khale laha hi khale last year to last year ya last year it was last year august june july august a ni swi tivi ni nga ta hemba so mhaka leyi nga va yi va kona ku vi na nyimpi nga kona ka social media mara ni nge vuli ku yi nyimpi cause rangani a nga ha respondangi a hi tivi loko ri ku a nga responda futhi um eh, pris rangani u endle video a hlamusela hi album ya yena leyi nga ta huma mara laha ka video liya ya life liya u vi a khumba swin'wana swi nga endla ku xongi yi a kwata u khumbi yini u te yena ka muxati lowu a ri ka wona wa last year lowu a ri na xongi rhangani obvious a ri na xongi rhangani u vi a huma ya ka yini ka muxati lowu mbili ya yena yi nga kona lowu a nga na tsaka kona u humi ka relationship leyi a nga ri happy ka yona a ya ka leyi a nga happy ka yona swi vula yini ka xongi a nga ri happy a ri happy ka loyi a nga a ri na yena sayitini so vuya decide ku ku stopa swilo na xongi a qhuveka na loya n'wana so a tlhela kombisa marito man'wana lama nga kombisa lama nga susa nyimpi sweswi between yena na xongi u te mina ni divorce khale a ka ha ri na munhu wa tlambi twana la a ka ha ri na munhu wa tlambi loyi a nga ta tivula ka tarhangana a nga vulanga vito mara a wu te a ku na tlambi leyi nga ta tivula ka tarhangana so hi siku leri landzelaka xongi u vi a posta video na yena a yi susa u rhange a posta a ku n'wini a ku na wena famba a home affairs u ya cinca xivongo u tirhisa xa ka makhuvele leswi vulaka yiniki a yi rhangani hi makhuvele a hi swi tivi hi nga ta hemba leswi nga nghenisa jele mara lexi xi nga ndzi hlamariseni ka video leti a nga ti endla xongi u tini hambi mo endla yini na yini saname a nge cinci saname liya u sungule ku yi tirhisa hi vo 2014 a nge cinci mi ta za mu huma vulongo hi laha saname hambi mo endla yini na yini a nge cinci leswi vula ku yini hi ku ya hi mina loko ni langusa it seems like va hambanini vanhu lavawani mara mbilu for each other ni nge kombisi ni nge langisa yi ta ni langisa yi ti ni ta ku byela ku why um, um, n'wana ka hina ni ku ni nge langi sayiti rhangani a nga vulangi swilo leswi a kha swi huma mbilwini if swilo leswi a swi vuli swi huma mbilwini or a swi zonda loko xo nga tirhisa sanem liya a fa swi vuli khale last year cause xongi khale a kha tirhisa sanem liya ya rhangani ka ta rhangani ku na laha nga tsala ku xongi rhangani ku va na leyi ka page yena u nga tsala ku xongi monalisa rhangani u understand so a fa vuli khale va ha ku hambana ku cinca or a n'wi inboxini na ku cinca u nga ha tirhisa ni mali or obvious number te wa na to or wa ti tiva hloko a fana confront kahle ka ka privacy a mi byela ni kombe u cinca sa ni mali a ni swi rhandzi understand mara hi ku ya hi mina u komba ku rhangani wa ha n'wi rhandza xungi a no chuza sayiti u komba ku rhangani wa ha n'wi rhandza xungi um u teki ka rhanga vuli swi leswiya se hi ku ya hi mina swi leswi a ha swi humi mbilwini ya rhangani ku va a vuli swi leswiya swi komba ku between prince rhangani na sati wa ye loyi a tshamaka na ye sweswi va vina ku holova sati wa prince rhangani lowa sweswi u vina jelas a ku why wena xongi a ha tirhisa sanimi ya wena swi komba ku wena na xongi ma ha rhandzana wa ni hembela se ni swo ku va ve va holova se a ku if a ma ha rhandzani ni pruveli hi ku vula ka facebook ka public kha swi voniwa un'wana na un'wana hikuva ni nga ta tshemba ku a ma ha rhandzani n'wi byeli a cinca sanimi liya u n'wi byela ka public kha swi voniwa un'wana na un'wana hi kona ni nga ta tshemba ku a ma ha rhandzani mara if hi sweswo rhanga ni loko ri ka nga n'wi rhandzi xo nga fa a n'wi byeli khale eli ku ni kombe u cinca na sanimi understand ene xin'wana xi nga ta ku chavisa xo nge u rhange yi cinci sanimi liya swi vula yini matsonga ya ka hina swi va hi ndlela leyi dasani ku hinkwavo vanhu lavawani ka ha ri na rirhandzu for each other prince rhangana a nga va a ri na swayitini swin'wana swi n'wi bayizisaka madam le kaya va n'wi karhata va ku cinca sanimi yaleyo byela loyi a cinca sanimi yaleyo swi ta hi olovisa ene vula ka public swi voniwa hi un'wana na un'wana na vanhu va ta swi tiva ka ka ha ri sati wa wena cause vanhu loko va n'wi vo a tirhisa sanimi liya va twa nga ku i sati wa wena se seems like mina wa ni phutisa n'wi byeli xo nga cinca surname liya ka ta rhangani rhangani u endli video liya ku vanhu hinkwavo hi ta swi vona mara hina ha swi tiva hina vanhu vanhu va ka gaza hi nga bayizeki ha swi tiva ku a swi humi mbilwini swilo leswiya futhi hi swi tivi swi ta ni tshembisa ku a swi humi mbilwini hi yini hi ku xongi a nga yi nanangi a nga u vulini a nga za nga a teka nkarhi u ku byeli straight swi vona hi munhu un'wana na un'wana ku mina surname leyi a ni nge cinci la nga na nkingha u ta va na nkingha naswona some suddenly a ni nge cinci se matsoka machangana hi ta vona ku ya mahlweni ku swi ta va swi entshikwini hi swona ni mi khomele swona siku ra namuntlha if ku na swin'wana ni vonaka hi swona a hi vonisani ni koka tikhomente vito ra mina ya mina jaha ra mihlengo jeremia mavasa ni kombela mi subscribe chanele ya hina yi kula ku ya mahlweni mhaka leyi a hi vonisaneni hi yona hi kombisana loko u ri na information yi nga na yona hi mhaka leyi a hi vonisaneni matsongo ma ka hina i komu